Azul fell-awen wid yeswan akka awal TV wala azul fell-awen i tikkelt niḍen ass-agi ihi eh, timeddit-na eh, Massa Khadija Ǧemɛa nettat eh, d tamussnawt deg uḥric sociologie la sociologie am akken txeddem ara d tisnaf nnig

Azul d ameqran, azul i keččini i wid d-isellan, akka di xeddmen yid-k, nekk ak inin tanmalt tameqrat, imi eh, txeddmeḍ ɣef tmaziɣt, txeddmeḍ teɛyiḍ ula keččini txeddmeḍ dagi di tmurt, iban belli tamaziɣt deg ul-ik, deg wallaɣ-ik, deg ẓuran-ik, donc deg idammen-ik, eh, anda teddiḍ eh,

d acu iḍarru d tamussnawt deg uḥric-agi n tussna sosyologique dɣa ihi di tazwara deg umeslay ilaq ad nessefhem d acu d idles-agi n teqbaylit anida i d-yennulfa sin akin ad wali uguren ma tebɣiḍ akka neɣ akken i m-yehwa facu tebɣiḍ ad d-tesɛiḍ di tazwara. Tanemmirt. Tanemmirt. Tura wagi d nessin ara acu la sociologie. Euh, la sociologie d yiwet euh, n tussna i yettnadin di tmetti ur tettawi timussniwin si taɣulin nniḍen xaṭer ma d-nini timetti timetti deg-s idles deg-s tasertit deg-s tadamsa deg-s amezruy u nekkni ma nexdem akka anadi deg abaɛḍ akka wayen yellan di tmurt ayen yeḍran yani un phénomène cas sociologique nettɛaraḍ ad nwali

d wayen i iruḥen akka i leqbayel di tmetti-nsen deg wayen akk yani i d-werten ayen yellan akka ɣur-sen zik-nni kem ar ufiɣ yani ad d-nmeslay di tazwara ɣef taqbaylit xaṭer taqbaylit ama d-nmeslay ɣef teqbaylit akka di tsuɛat n wass-a

wagi di tazwara kan i wakken ad nsers iman-nneɣ nẓer d acu tamnaḍt n leqbayel d acu gedles d acu d-wwi amek i tettusemma akka ula d ibn xaldun twalaḍ di lmuqaddima n ines i d-yettwakksen di kitab lɛibr yemmeslay-d amek i tettusemma akkagi lakabili semman-as leqbayel lqabail qabila u d ayen i yugin imaziɣen yani idurar ula baɛda di tallit-nni d imaziɣen nekkni d imaziɣen twalaḍ mɛad llan idistan nniḍen wasemman as acawi wasemman as amẓabi ɛla ḥsab wacu ixeddem ɛla ḥsab wanda d-yezga ɛla ḥsab neɣ si tazwara c'est péjoratif yani d asenqes yani n lqima n umdan d aqbayli atan weḥd-s xaṭer llan ttawgin twalaḍ le pouvoir central

d acu i d idles-nneɣ, d acu i taqbaylit-agi, neɣ ar yettruḥun ass-agi, di tazwara, amek i nettwali iman-nneɣ nekkni s iqbayliyen? Ẓriɣ, zik-nni lejdud-nneɣ ma ten-twaliḍ, yani d agad i d-yekkren s umennuɣ, yani sman iman-nsen At Nnif. At nnif ula d idurar-nsen d idurar n nnif, d idurar n wuzzal, ur zemreḍ ara yani ad tqerbeḍ ɣur-sen. Mačči deg leqbayel, nutni deg zik ttɛuzzun iman-nsen, si zik d wid yettnaɣen, d wid yessufuɣen amnekcam, d wid yettnadin amek ara ṭṭfen deg wayla-nsen, nniɣ ṭṭfeḍen almi zedɣen deg tqucac i wakken ur cerken ara tamɛict akked agad yellan d imnekcamen. Meɛna aɣbel s wid anakken i d-ikeččmen,

asen yettruḥu yedles-agi. D acu yeɛni tisebbiwin timeqqranin i yeǧǧan d akken idles-agi yeɛni taqbaylit-agi ad tetteffeɣ iqbayliyen, d acu tessebba? Akka aṭas aṭas n sebbat, ama nmuqel yeɛni aɣref amaziɣ, leqbayel akka s umata, si zik-nni ttilin d imnekcamen. وما ad yers imnekcem, ad yawi tutlayt-ines, ad yawi lɛawayed-ines, ttilin daɣen kra li mode de vie, imdanen ttbeddilen amek i ttlusun, amek i ttmeslayen ar tikra, wagi keččem akk di tmettiyin ciṭ ciṭ. Meɛna tawaɣit dagi ɣur-neɣ di Lezzayer, yani d ddin, d ddin i iɛeddan yani di temnaḍt, ma meslayeɣ kan ɣef temnaḍt n Leqbayel, iɛedda yani si ddin-nni yani aɣerfan, reddin i yuɣalen yani d yiwen n ttawil d l'idéologie yekcem di tsertit yani yebɣa ad yekcem di tudert akk n tmurt ur yeqqim ara kan meḥsub d ddin-nni yani n umdan amdan ad yeẓẓal ur yettẓalla ara ad yeẓum ur yettẓum ara c'est pas une affaire sur ça yuɣal c'est de l'idéologie meḥsub i yessexdem udabu twalaḍ mebɛed timunent

kecmen di ddin acu ddin islam amek i xedmen udi yal tamnaḍt maca ḥaca di temnaḍt n leqbayel ana fara temẓad ar wiyaḍ yani d nutni i t-yesselḥan yani d idles n temnaḍt-nni i yesselḥan ddin mačči d ddin i yesselḥan يعني idles n temnaḍt twalaḍ ɛeddan atan tura qrib 15 lqrun taqbaylit qimet teqqim-d yani di tallit-nni ur tt-yemḥa ara, ur yeɛriḍ ara ad tt-yemḥu ddin, xaṭer ddin yusa-d u imezdaɣ yani n temnaḍt ɛla ḥsab la structure sociale-nsen, culturelle, économique, politique, sselḥan ddin-nni, uɣalen-d yedda akked leɛwayed-nsen, akked wayen llan ssaramen, akked umkan i yellan ttidiren. Bɣan akk yiwen ddin d aɣerfan yani populaire,

d ḥizeb Fransa, ɣran ar Iṛumyen, atan ad tafeḍ yiwen d lqayed, yiwen d lxuǧa, kunwi ula d tiḥdayin-nwen ur d-ttaɣen ara, atan ḥesben iman-nsen nutni la classe supérieure, kunwi ɣran-ken akka d ineggura, tilawin-nwen ad d-tawim taxedmemt ɣef temraḍḍin, dagi bdan sseqluqulen ciṭuḥ يعني imdanes kcam deg-sen akken kra n taktiwin ur laq ara u yeffeḍ alami yeqqaren yani mu telliḍ ara d aɛrab déjà tagi rnan-tt mu telliḍ ara d aɛrab atan mačči d imeslem in anzalnahu qur'anan arabiyan tagi d aɣenni tessaweḍ ad tessen leqbayel d ayen i sneɣ kini aseggas-nni n 80 aṭas n teḥdayin s lemɣawla ruḥet lsat akka s berber taf yiman-nsen

d acu ttrusun amek i ttxemmimen deg waṭas yani n tɣawsiwin akkagi i d-ittbanen d akken ad s-tiniḍ wiga dagi ur iban d acu-ten ur llin d iqbayliyen ur ṭṭifen di teqbaylit ur ṭṭifen anda nniḍen atni mger iberdan yani ass-agi yiwet n taluft

xas ulamma yani d nutni ay d imezdaɣ inaṣliyen yani d lizanzijan dagi ad yellan d imezwara di tefriqt meɛna uɣalen qqaren-asen une minorité akini n keččini d aqalliya netta on n'est pas une minorité on est minorisé yani agi ad yellan d la majorité uɣalen d uɣalen minoritaire tettɛicin deg yiwet la minorité

Acbeḥ-is s taɛrabt yebɣa ad d-yini win i gezzmen abrid, win yesquṭṭuɛen i wiyaḍ. Ayɣer? Xaṭer lawan-nni n lmuwaḥidin, twalaḍ, la d-yenna s timmi Riz Al Muḥad, imal-nni llan i yellan d imaziɣen akka d imesdurar, kksen-asen akal-nsen, rran-d akal-nsen, rran-d idrimen-nsen i yisnukren, uɣalen rran-ten d nutni i yesquṭṭuɛen i lɣaci, semman-asen icebḥiyen.

neɣ ak yini fremtel wagi maca akka i ten-xeddem zik-nni zik-nni daɣen ur nsettu ara am akken i nsettu tura ur nettlusu ara am akken i nettlusu tura aṭas n wayen ibeddlen meɛna amdan axaṭer daɣen iman ttxemmim akka nuɣal am widak akken i ɣ-yennan ilaq ad nettɛici am Qurayc safa nuɣal am nutni netta les valeurs ma teṭṭfeḍ akken deg wayen akken i iǧehden deg wayen akken i ḍsan

iman-is, ma d yessin daɣen ad iẓer acu yebɣa, ad yuɣal ad yessin ddunit, ad iruḥ ar tmura n medden, ad yels llebsa nniḍen, xaṭer daɣen mačči bu tusiḍ ara taqendurt taqbaylit daɣen akken i keččini mačči d aqbayli, yuɣal umbeɛd ttemyergamen anwa i d aqbayli, anwa mačči d aqbayli, aqbayli n udrar, aqbayli n temdint, wagi d lḥeḍra, wagi d ǧebli.

يعني المكان-nni imukan d lɛezz imukan d nnif ad t-ttawin ad t-ttawin pour recruter des des jeunes axaṭer widak llan qqaren neɛya yani c'est la corruption ayen akken akk i d-yeḍran wala beɛda twalaḍ llan imdanen uɣal medden ad ttlaẓen les grèves ɣef leqraya ɣef tmaziɣt yani tuɣal c'est une crise politique sociale économique teǧǧa aqbayli yuɣal yani yettɛeggiḍ-d af nnif yani un soulèvement pour la pour la dignité Iruḥ ḥumbad, ar wid i s-yennan i yader dagi ɣur-i, i yader dagi ɣur-neɣ, nekkni atan nesɛa tiwwura, nesɛa iberdan, nesɛa amek amek ara k-nsiweḍ ar wayen tebɣiḍ. Waṭas daɣen i d-yufan iman-nsen ttwaḥeqren, yani tamurt tella d l'exclusion di kullec, lxedma ulac, wihin d aqbayli, wihin d amẓabi, semmentayen yani gar yimdanen, leqraya daɣen-nni twalaḍ leqraya, imdanen ur ufin iman-nsen, ur ufin ara iman-nsen di leqraya, yiwen ad yaweḍ niveau terminal

ur yettamen ara tidukliwin, ur yettamen ara daɣenni amussu asduklan, le mouvement associatif. Yuɣal deg yiwet n tallit akkenni, ulama ama s-d-mesliɣ ɣef tmaziɣt, cfiɣ alfin u sin, alfin u rebɛa akkenni, akkenni ɣa nekni tura aqlaɣ nettemɛaṭar ur neẓri d acu-yaɣ, amdan ad yuɣal akkenni d acu-yiɣ.

ufan iman-nsen rrif acu ilaqen ad yettwaxdem tura ilaq ad yili yani une structure solide ilaq adabu ad yejmeɛ izayriyen d izayriyen ur kelli iɛerqawen xaṭer ur ceɛraben yani c'est des arabes au fond iɛerqawen kad yettmeslayen tamaziɣt daɣenni ad ddukklen s wayla-nsen s yidles-nsen ur kelli s tutlayt tutlayt daɣen ilaq ad taf iman-is

tayeḍ d tarbibt ad teqqim sdat-s u tutlayt meskud ur tekcim ara lparleman ur tekcim ara ar teɣdemt la justis meskud daɣenni ur telli ara sur une pratique quotidienne ad tili deg ad tili likité ad tesɛu amkan-is di radio di télévision yani deg imukan ur kelli nettawi la tissalin meskud ur tesɛi ara anect-agi

ad yesḥissef umdan aṭas imi ulac idles-nneɣ daxel d radio d tilivizyu di tmurt d acu ilaq ad yettwaxdem iwakken i tt-ssiɣ ar zdat idles-agi-nneɣ ad yesɛu amkan-nnes akken ilaq di tawla tisalen ama d radio neɣ di tilivizyu. Teẓriḍ di radio yiwet n tallit akken-nni walaḍ llan agaden i yebɣan ad d-yili yiwen umawal umawal eh, deg iseggasen-nni n alfin akkenni amawal ad seqdacen eh, di rradyu u di tilivizyu s tmaziɣt ayɣer xaṭer eh, nekkni mkul wamek yettmeslay kul wamek yettmeslay llan kra ma sen-yeɛreq kra ad d-fken awal kan akka sɣur-sen ma sen-tiniḍ acu-t wawal-agi nekk ur ssineɣ ara kini akka neqqar ɣur-neɣ akka i neqqar ɣur-neɣ kun ur tessinem ara nekni nessin-it akka i neqqar llan kra daɣen amek i xeddmen ad ruḥen ad ur ssinen ara kra ad ruḥen ad d-awin awal s trumit ad t-id tasuqilt yani tikwal mutamu ad t-id-rren ar teqbaylit di tilivizyon deg tvk ad sleɣ yiwet nnak yefka-yas tafat tazegzawt il lui a donné le feu vert. Tafat tazegzaw, déjà zegzaw, llan kra ttwalint bleu, llan kra ttwalint d adal, yani de le vert. Euh, tura win yessnen taɛrabt win yessnen tarumit ad ixemmem akka ciṭuḥ euh, tafat tazegzawt donc feu vert euh, feu bleu yeẓra maci feu bleu feu vert meḥsub atan iserreḥ-as neɣ atan yeǧǧa-t neɣ atan iɛaned-as

Agi d yiwen. Tis snat daɣenni nwala kra n tuddsiwin akka d-yeṭṭfen tamaziɣt eh, di tmurt-nneɣ. Akinin eh, atan eh, ilindi slilin, atan 2015, 2016, mkul seg wass akinin atan ad ntheggi, ad nexdem amawal i les mass média, les radios, les télévisions, ur nwala ara. Atan agraw imaziɣen, l'Académie berbère, d-nerran anga kra fkan-asen imukan meɛna ulac ar tura ur d-iban ara ur d-iban ara akken iqqimen d acu xedmen imaziɣ ulac tinna ad tarǧuḍ ad bduɣ ta mbeɛd ad uɣaleɣ ad xedmeɣ ta donc yella yella wanect-agi aɣbel-agi yani amawal maci kul yiwen ad yettmeslay akken akken is-ihwa neɣ kul yiwen ad yesnulfuy neɣ ad uɣalen ad ttaḍsan fell-aɣ medden ad texmeḍ di traduction tasuqilt i wawal

ad tebɣeḍ ad d-nteqqreḍ ad s-tiniḍ i lrealizateur-nni ad ah, k-id-steqsiɣ wid yellan zdat-k la k-txeddmen akka meḥsub amek akka tesneqdeḍ akini ifu jami kuraji win ixeddmen s tmaziɣt nekkini d anemgal si lkontxir ma yella nniɣ d almi bɣiɣ leqdic-nni ad yefti ad yennerni ad iban akken ilaq ad yeffeɣ yecbeḥ ad tzuxxeḍ yes-s Tezmireḍ ad txedmeḍ une critique i i usaru axaṭer s tmaziɣt nekk lḥaǧa ur nelha ara ur tteḥwaǧeɣ ara s tmaziɣt neɣ s taɛrabt neɣ s tṛumit s s talmanit s trusit ur tteḥwaǧeɣ ara iwumi-tt tura asmi d asaru n Abderrahmane Bougarmouha Tarahmatoui tawrirt yettwattun

ur d-tella ara yan uɣalen uɣalen invisible ur nutni daɣen acu xedmen di tallit-nni ama d agad i iḥekmen ama llan walaḍ seqdacen tutlayt deg umekcem xaṭer tella d tin i tutlayt de la pratique de, de l'administration d tin i tutlayt n yedles n tussna ar, ar tigra yeqqim dimir nutni sekcmen-aɣ-d yani sselḥan-aɣ-d nwerfed ɣur-sen yani lkomplex-agi nesɛa belli ayen i nesɛa ur yesɛi ara azal ur yesɛi ara lqima akinin fi lemtel akinin liɣwi n ɣuman ula d ayen i nexdem s ifassen-nneɣ nsemma-yas liɣwi n ɣuman liɣwin-nni lafarat-nni d ayen yettwaxedmen s imaziɣen s ifassen imaziɣen s wallaɣ imaziɣen yani s wayen i sɛan akka d taẓuri

aṭas n wayen i d-yufa imar-nni Musa waṭas n wayen i xedmen daɣen imaziɣen i xedmen leqbayel yani si tasawut ilaq ad nemmeslay ɣef umezruy faut réhabiliter yani l'histoire ilaq ad yili la récupération daɣen nettmettit yani li structure wayen akka nesɛa ayen akka i d-nefka ayen i d-fkan imezwura-nneɣ amezruy yella wayen ur nelha ara deg-s yella wayen yelhan

Utla daɣenni ɛni daɣenni amek amek daɣenni anekkes annect-agi awfan daɣenni awal-agi n awal-agi berber ufan ad yettwakkes berber c'est barbar imaziɣen d imaziɣen wawal-agi imaziɣen llan agi ad d-iqaren s lufamtit yella zik-nni ula d Ibn Badis fay twalaḍ i d-yella aṭas wawal daɣen aseggas iɛeddan nnan-ak d lekdeb ur d-yebdir ara awal imaziɣen ad tmuqleḍ ayen yura yehder-d ɣef amaziɣ

ad yer rruḥ ad ilhud iman-is ur yeḥqer ara iman-is tagi d tamezwarut ur yeḥqer ara iman-is ad izug s iman-is ad ifreḥ ad ifreḥ s iman-is nekni daɣen acu tt ixedmen daɣen ayemmatneɣ ali leqbayel leqbayel n sservis akken akken akken isiqar maɛtub tarḥma rebbi ur ten-yewwi ara d tifis xaṭer wigi uɣalen ẓẓan iẓuran iẓuran-nsen rran rnan kecmen ddaw wakal fkan fkan dans des générations les opportunistes voilà les arrivistes d imukan kan ad ten-tafḍen ad ten-ṭfen kullec wagi daɣen yesɛan complex ɣen ɣer leqbayel tikwal ma d-neṭqeḍ akin inu lhar luɣa nettsetḥi ɣer leqbayel akk muqel acu xedmen ad twaliḍ llan di les affaires di la politique llan di parlement llan di sdawiyin llan di tussna sedduyen ula d d aɣṣur i d-ilhan d taɛrabt tutlayt n taɛrabt d nutni t-yeṭṭfen banen-d di kullec meɛna nudan kan ɣef yiman-nsen yani f lmaslaḥa-nsen nutni ama makken i neqqar daɣenni amsedrar

ulac annect-nni donc ma yella ur s-tefkiḍ ara izerfan-nnes ur zmir ara ad tili akken ilaq ur zmir ara ad terfed iman-nnes ur zmir ara ad terfed tamurt tanemmirt a Xdija ma k-nniḍ aṭas tura yella wayen nezmer ad nexdem nekkni yella wayen nezmer ad texdem twacult deg uxxam d lakul aɣerbaz d wigad i d-yelhan s yedles i wakken am akka d-nniḍ

iɣimi iɣimi yid-m ur tneṛwwi ara Xdija axaṭer aṭas akken tilawen ay ččuṛ wul mačči yiwet n taluft d as d-yini deg yibbas di taggara d acu ara d-iniɣ yani asirem-inem akka ar zdat i wakken leɛway dagi neɣ idles-agi neɣ n teqbaylit ad iṭṭef amkan-ines yani d acu d asirem tessarameḍ neɣ awal-inem d taggara Ẓriɣ, ufan, ufan win iqedcen ɣef ɣef tmaziɣt ass-a, ur tettlaqaben ara kra n yemdanen, ad s-inin medden wwḍen s aggur, wwḍen ar waggur, netta mazal-it tamaziɣt, tamaziɣt. Ufan, ufan yeɛni d tawilat imi llan ass-agi, imi ttawḍen medden ar waggur, ufan d tawilat yellan, d tawilat iɣ d-snulfan agi ad yettawḍen ar waggur, ufan d aseqdec ad nesseqdec i wakken ad nesnerni tamaziɣt.

Nekk nnan-iyi-tt-id cḥal n tikkal. Ah, teɣriḍ yerna theddreḍ akka taqbaylit. Qqareɣ-as mazal ur ssineɣ ara, mer d bɣiɣ ad issineɣ akteṛ n wanect-agi. D nekkni s yiman-nneɣ i yesɛan yani yir tamuɣli ɣef yiman-nneɣ ufan ad tettwakkes. Uma nesɛa-tt amek tebɣiḍ ad d-ffɣen warraw-nneɣ. Ilaq, ilaq nekkni ad nezwar, ad nezwar u tutlayt, tutlayt ad temmeslay mačči ad nxeddem yis, llan kra xeddmen yis ɛli,

ilaq ad naru yes-s, ilaq ad nissin akka d igurran yes-s, akka d igurran fell-as. Ad tafeḍ tura testeqsiḍ yiwen yessin ara anwa d Mamri, yessin ara anwa d eh, Boulifa, ur yessin ara anwa d Mohamed Saïd eh, Hachani, ur ten-yessin ara akk wigi. Ilaq ad tezwareḍ deg wayen akka yettwarun, deg wayen akka yellan ɣur-neɣ, Niɣ d umbeɛd ad tissineḍ ayen niḍen, ad tesrifgeḍ, ad truḥeḍ anda k-yehwa, ad teɣreḍ ayen ilan. U tutlayt n tmaziɣt daɣen, deg uɣerbaz, ad tugi bɣa ad tesseggreḍ yis, ma ad teslemden deg uɣerbaz, ilaq mačči selmaden ara kan tutlayt, xaṭer tameslayt tettawi-d tiktiwin, yani tettawi-d l'idéologie, tettawi-d tamusni, tamusni-ines daɣen ilaq ad d-teddu yid-s.

nessaram ad nemlil eh, yid-m di tugnatin nniḍen nessaram daɣen i tulad iwalin eh, tadwilt-agi timlilit-agi ad xemmen imi yal yiwen ad imuqel udem yessal lemri asini d acu xedmeɣ d acu zemreɣ ad xedmeɣ i tmeslayt-agi inu s-agi imi mačči eh, mačči di mačči di yiwen ccɣel kan ara yexdem yiwen n umdan ilaq ad nexdem akken ma nella ad neski ma nebɣa idles-agi neɣ ad iqqim ma nebɣa ad nessaweɣ amkan-nneɣ

tanemmirt twalaḍ xaṭer ẓriɣ aṭas le tura gradis akka tura aṭas n tmuɣliwin niḍen i yellan aṭas les propositions i yellan aṭas les hypothèses niḍen i yellan famekniɣ-d ayen i ssneɣ fkiɣ-d tamuɣli-inu meɛna ɣef temsalt-agi aṭas n wayen niḍen nezmer ad t-id-nini aṭas n telqiḍin niḍen nezmer ad nefk ad nesqerdec ahat tikkelt niḍen kina tanemmirt tanemmirt i wagi deg yeṭṭafaren s usebɣes-nsen i yeṭṭafaren tadwilt-nnek afud igerrzen